Ýewropa gepleýär erkin türkmen radiosy.

Gadyrly ildeşler! Bu gün biz size Paýlaşylan dünýäni täzeden paýlaşmak atly makalamyzy eşitdirýäris. Biz adamzat taryhynda häzire çenli iki sany jahan urşunyň bolandygyny bilýäris. Birinji jahan urşy bir müň dokuz ýüz on dördünji, on sekizinji, ikinji jahan urşuda bir müň dokuz ýüz otuz dokuz, bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýyllar aralygynda bolup geçýär. Emma bu diňe şertli düşünjeler. Näme üçin? Sebäbi jahan uruşlary adamzat taryhynda ikiden has kän bolupdyr. Bu meselede ilki bellemeli zat, jahan uruşlarynyň elmydam dünýäde täze ýyrtyjy döwletleriň döremeginden başlanýandygyndadyr. Bu jahan urşunyň turmagynyň iň zerur we hökmany şertidir. Haçan-da halkara arenasynda täze ýyrtyjy döwletler dörände, howply halkara ýagdaý emele gelýär. Çünki täze dörän güýçli ýyrtyjy döwletlere has köp giňişlik, territoriýalar, resurslar, ýagny tebigy resurslar, bazarlar gerek bolýar. Bu bolsa hökmany suratda jahan urşunyň turmagyna getirýär. Çünki dünýä eýýäm paýlaşylan we eýesiz boş ýatan ýer ýok. Şol sebäpden täze dörän ýyrtyjy döwletler paýlaşylan dünýäni täzeden paýlaşmak ugrunda urşa başlaýarlar. Bu meselä biz makalanyň dowamynda gaýdyp geleris we edil häzir biziň gözümiziň alnynda adamzadyň hut şeýle döwri başdan geçirýändigini anyk mysallar esasynda görkezmäge synanarys. Munuň üçin geliň biz ilki taryhda hut şeýle pursatlaryň öň haçanlar bolandygyny we bu hadysalaryň getiren iň uly, ýagny halkara derejedäki ganly netijelerini ýatlap geçeliň. Eger şumer patyşalarynyň, müsür faraonlarynyň, assiriýa hökümdarlarynyň we şoňa meňzeş gadymy patyşalyklaryň goňşy halklaryň üstünden agalyk sürmek üçin alyp baran regional uruşlaryny hasap etmeseň, onda ýazuwly taryha görä birinji jahan urşy grek şasy Aleksandr Makedonskiý tarapyndan başy başlanan we birnäçe kontinenti öz içine alan uruşlardyr. Aleksandr Makedonskiniň başyny başlan we biziň eramyzdan öňki üç ýüz otuz altynjy ýyldan biziň eramyzdan öňki üç ýüz ýigrimi üçünji ýyla çe deňeç, ýagny on üç ýyl dowam eden urşuna Jahan urşy diýip at bermäge doly esas bar. Çünki ol iki ýurduň arasyndaky ýa-da regional uruş däl. Ol ägirt uly territoriýany, onlarça ýurtlary, Dünýäniň üç kontinentini öz içine alan örän uly gannöküşikli uruşdyr. Bu uruş Ýewropa, Aziýa, Afrika kontinentlerinde alnyp barylýar. Eýse üç kontinenti, onlarça döwletleri, belki-de ýüzlerçe döwletleri öz içine alan jeň Jahan urşy bolman eýse näme bolýar? Iň ýönekeý hasaplamalarda bu uruşlara onlarça ýurtlaryň gatnaşyp, onlarça döwletleriň tebigy resurslarynyň, adam resurslarynyň bu urşa çekilendigini, ganly çaknyşyklarda birnäçe million adamynyň gyrlandygyny belli edýär. Bu bolsa hut jahan uruşlaryna mahsus görkezijilerdir. Eger bu şertli sanawy dowam etsek, onda Ikinji jahan urşunyň başyny başlan Rim imperiýasy bolup çykýar. Rim imperiýasy kuwwatly döwlete öwrülende, edil Aleksandr Makedonskiý döwründe greklere gerek bolşy ýaly, oňa-da täze territoriýalar, resurslar, şol sanda adam resurslary hem bazarlar gerek bolýar. Bu bolsa Rim imperiýasynyň adamzat taryhynda iň uzak, üç ýüz, dört ýüz ýyllap dowam eden aýylganç jahan uruşlarynyň başyny başlamana getirýär. Bu gezegem ol ýene üç kontinenti, Ýewropany, Aziýany, hem Afrikany öz içine alýar. Üçünji jahan urşuna Aziýanyň çuňluklaryndan çozup gelen gunnolar sebäp bolýarlar. Gunnolaryň başyny başlan uruşlaryna-da onlarça döwletler, ýüzlerçe halklar gatnaşyp, ol ýene üç kontinenti, Aziýany, Ýewropany we Afrikany öz içine alýar. Bu gezek söweş hereketleri diňe Aziýa bilen Ýewropada ýaýbaňlansa-da, Rim imperiýasy gunnalara garşy durmak üçin öz afrikan koloniýalaryndan, olaryň adam we material resurslaryndan peýdalanýarlar. Diýmek, bu Afrikanyň-da agzalýan jahan uruşlaryna gytaklaýyn gatnaşanlygyndan habar berýär. Dördünji jahan urşuny biziň ata-babalarymyz, seljuklar başlaýarlar. Seljuklar bir müň kyrkynjy ýylda Mary bilen Saragtyň arasyndaky Dandanakanda Mahmyt Gaznawynyň goşunyny çym-pytyrak edip, gysga wagtda ullakan imperiýanyň düýbüni tutýarlar we ýyldyrym çaltlygynda onlarça gündogar ýurtlaryny basyp alyp, tä Müsüre çenli baryp ýetýärler. Bu urşa-da köp sanly döwletler çekilip, Ol Aziýany, Ýewropany hem Afrikany öz içine alýar we döwrüň uly uruşlarynyň birine öwrülýär. Seljuklaryň başyny başlan jahan urşy dünýä kartasynyň düýpli hem hemişelik özgermegine getirýär. Häzirki Türkiýe döwleti şol uly urşuň netijesinde döreýär. Ýazuwly taryhyň şaýatlyk etmegine görä, Bäşinji jahan urşy has aýylganç, has gyrgynçylykly, gandöküşikli hem tozgunçylykly bolýar. Şertli Bäşinji jahan urşuna mongol-tatar basyp alyşlary diýip at berilýär. Bu uruşlar ýene-de Aziýa, Ýewropa we Afrika kontinentlerine ýaýrap, adamzada häkimiýet wertikaly diýlip at berilýän awtoritar-totalitar häkimiýet gurluşyny miras goýýar. SSR-de, häzirki Russiýada, Türkmenistanda, Özbegistanda, Täjigistanda, Gazagystanda, Azerbaýjanda, Demirgazyk Koreýada, Belarusda, Kubada, Aziýanyň, Afrikanyň we Ýewropanyň beýleki onlarça ýurtlarynda häzirki wagtda höküm sürýän režimler şol mongol, tatar basybalyşlaryndan galan häkimiýet wertikaly diýlip atlandyrylýan döwlet gurluşydyr. Agzalýan ýurtlarda formal taýdan parlamentiň, döwlet konstitusiýasynyň, döwlet tarapyndan doly gözegçilik edilýän ýa-da çäkli erkinlikden peýdalanýan metbugatyň bolmagy olarda höküm sürýän despotik döwlet häkimiýetiniň awtoritar-totalitar häsiýetini üýtgedip bilmeýär. Soňky döwürde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda hem hut döwlet dolandyrylyşynyň häkimiýet wertikaly formasyna örän çalymdaş döwlet dolandyrylyşy göze ilýär. Çalasowat hem girrik Donald Trampyň baştutanlygyndaky agressiw sagçylara Amerikanyň haý-haýly Kongresini, Senatyny, prokuraturasyny, sudlaryny, metbugatyny ýer bilen ýegsan etmek we ähli meselelerde diňe prezidentiň diýdimzor syýasatyny amala aşyrmak başardýar. Amerikanyň prezidenti Donald Tramp maňa Kepjebaş romanyndaky diýseň mekir, özdiýenli hem Gyňyr, emma ýerinden gelmez çalasowat we adalatsyz zyrrajym ýalançy jenap ýoldaş Prezidenti ýatladýar we ol Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny häzir hut şonuň döwlet dolandyryş usulynda dolandyrýar. Donald Trampyň Amerikasyna häzir birinjiden has köp material resurslary, ikinjiden has uly territoriýa, üçünjiden-de öz ýurduna göçüp gelýän bosgunlar däl-de, eýse Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan has uzakda, takygy öz despotik ýurtlarynda garyp ýaşap, Amerikanyň mundan beýläk-de baýamagy, güýçlenmegi hem hökmürowanlygy üçin bil bükjek ägirt uly adam resurslary gerek. Donald Tramp bu zerurlygy gysgaça Made America Great Again diýip, formulirledi we MAGA ady bilen öz ýyrtyjy syýasy-administratiw komandasyny döretdi. Biz Donald Trampyň ýyrtyjy imperialistik maksatlaryny, onuň Kanadany, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna birikdirmek, Grenlandiýany eýelemek, palestinleri öz ýurdundan kowup, etniki arassalaýyş çäresini geçirmek ýogsa-da halkyny gyryp, Palestinada dünýä pullarlary üçin saýlantgy deňiz plýažlaryny, onlarça golf meýdanlaryny, kazinolaryny gurmak, ýagny Palestinany keýp çekilýän ýere öwürmek isleglerinden aýdyň görýäris. Bu ugurda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň iň ýakyn ýarany-da Ysraýyl. Sebäbi sionistik hökümet tarapyndan dolandyrylýan Ysraýyl häzirki wagtda dünýäde ykrar edilen hronologik hasaba laýyklykda emele gelen, ýagny Ikinji jahan urşundan soň emele gelen halkara araçäkleri bozup, Dünýäniň kartasyny öz bähbidine görä täzeden biçmekçi bolýan, has takygy paýlaşylan dünýäni täzeden paýlaşmak ugrunda dyngysyz uruş alyp barýan iň ýyrtyjy, iň gazaply döwletleriň biridir. Ýöne jahan urşuny turuzmak üçin diňe iki sany döwletiň islegi az bolýar. Olara ýene ýaran gerek. Ol ýaranlaryň kimler boljakdygy barada goý her kimiň özi oýlansyn. Ýewropada we Aziýada şeýle döwletleriň ençemesiniň bardygy göze ilýär. Paýlaşylan dünýäni täzeden paýlaşmak ugrundaky uly urşy turuzjak döwletler häzir Amerikanyň we Ysraýylyň Hamasyň iki müň ýigrimi üçünji ýylyň ýedinji oktýabryndaky terroristik prowokasiýasyny tutaryk edinip, Palestinada soňky iki ýyl bäri alyp barýan gyrgynçylykly indi üç ýyl bolup barýan gyrgynçylykly genosidini dürli derejede gollaýan döwletleriň arasyndan çykaýsa gerek. Sözümizi jemläp aýtsak, adamzat häzir islese-islemese-de ykrar edilen döwrebap hasaba görä, üçünji diýlip at beriljek belki-de iň aýylganç, iň gyrgynçylykly, iň rehimsiz urşuň bosagasyna gelendigini boýun almaly bolsa gerek. Sebäbi Gazadaky palestin çagalarynyň, bäbekleriniň, eneleriniň, Liwandaky bigünä adamlaryň Eýranyň halkynyň ýurdunyň başyna ýumrulyşyny uludan-kiçä, günäli-günäsiz hemmeleriň asmandan ýagdyrylýan aýylganç gyrgynçylykly güýje eýe bolan bombalaryň astynda gyrlyşyny göreniňde, üçünji jahan urşunda ýaragy gurat bolmadyk, özüni gorap bilmedik milletlere we ýurtlara hiç hili rehim bolmajakdygyny görkezýär. Türkmenistanyň, biziň Watanymyzyň, adamzadyň üstüne abanýan bu gowada ornunyň nirdedigi barada goý ildeşlerimiziň her biri özi oýlansyn. Hormatly Türkmenistaanyň Prezidenti Arkadagly Serdarymyz! Size bir şahsy haýyş bilen ýüz tutmaga rugsat ediň. Rugsatmy? Rugsatmy? Rugsatmy? Hormatly Arkadagymyz baş üstünde!